A weider maachen!
Sou, an hei ware mer rem bei enger neier Folg vun eisem Let's Play DayZ. Mir sinn um Krastonov Airstrip, a mat dobäi sinn nach e puer Lëtzebuerger wou ech hei begéint hunn, déi wou relativ friendly sinn. Ma, ma Jongen, ech géif mol soen, dir kënnt Äerch mol virstellen hei bei d'Leit, oder och net? Moien, ech sinn de Jérôme. Ech héieren se souwisou net, ech sinn nach Kilometer wäit ewech. Also mir sinn hei zu dräi. Kommen. Zu 3 Lëtzebuerger Manager, zu wéivill sinn se nach heibannen? Den Tom ass ausserdeem och nach dobäi. Salut.
Wat en Zoufall, eh? Oh freck, ech war, ech sinn erannerkomm an ech hat scho geduet, putain, lo, lo ass et scho rëm riwwer, well ech hat duerch d'Mauer hanne gekuckt an ech hat uewen ee leie gesinn, ech sou, oh, oh fuck.
Profiteur, gees de glitschen, jo?
A Bugs ausnotzen.
Häss de net geschwat, da wär et wahrscheinlech och schief ausgaangen. Ah, ech hun aech scho geduet, well dir wart hei an dem Gebei secher net fir well d'Aussicht sou schéin ass, he? Nee, mat Sécherheet net. Ah, ech fand wierklech Base Mode wierklech, also wann och ofgesinn dovunner dass der lo Lëtzebuerger sidd, ass et hei wierklech déi éischte Kéier säit Woche wou ech Leit begéinen déi wou mech net direkt iwwert de Koup schéisse wëllen.
Ja, mir wéisse ganz éierlech, man, äh, ëmmer just drop balleren, dat ass och kacke. Dat anert ass fan den Nouvelle vill méi interessant. Ja, de Problem bei der Saach ass einfach deen, wann déi eng net ophale mat schéissen, da verléieren déi aner d'Hoffnung an dat, an da fänkt all Mënsch u mat schéissen, an dann hu mer Call of Duty um Endeffekt hei.
Ja, mee bon, muss der d'Bescht draus man. Jo, souwisou. Ma ech wollt lo froen, hues de nach MFéier Munitioun fir mech, well ech, ech hunn nach ëmmer keng. Da waart Moment.
Bon Tomme wanns du wëlls ech hun eng eng SKS wann ech déi kéinns gebrauchen. Ech leen nach ëmmer meng M4 déi ech vun Ufank un hun. Ah ok.
Ma si leen mir hei lo Munitioun eraus. Mat dem Zénger Magasinn kanns de noutfalls och no ofdrécken gell. Si klacken se.
Waat wéivill ass dat do?

Boah do kann ech rausschmeissen dat do ass freckt. So dann man die no de Monet Tom ech kann das ass bësse schwéier sech so alle goete Säiten ze konzentréieren. Boah Tom ech hun méi wéi genuch M4-Munitioun bei mer gell. Boah ech mengen da kann ech des Gas och ewechgeien ne.
Jo, ech menge ganz Deskes ass souwisou net esou dat.
Sou. Boah, wann ech lo mol so, fu- so hei si, wat dreift Dir da so de ganzen Dag iwwer? Hei op der Plaz waart der nëmmen op d'Leit oder zitt Dir och ronderëm oder wéi ass dat?
Ja, heiansdo méi, heiansdo manner. Am Ament gëtt et net esou vill ze dinn hei um Spill, fannen ech. Dofir gëtt heiansdo mol e bësse gekämpft. Ja, ass, ja, dat hat mir och schon puer mol vir, mee ech hunn, ech sinn net dee Mënsch, dee fir déi Gedold huet ze campen.
Camper!
Sou Tom, ma wat soll mir maachen? Soll ech do entgéint gelafen? Oh, wéi al bass de dann? Oh mei, da fanne mir eis ni méi erëm. Ma dach, fréi. kënne mer maachen, ass egal. Ma also ech sinn 22 Joer, an dir?

Sou, ech mengen, ech mengen, kleng Idee, wa mer ons géingen, wa ech géing vun hinnen elo ewechgoen an da géing ech dir entgéint kommen, nee? Jo, ma ech si gläich bei Mogilewka. Bei Mogilewka.
Bon, ech kucke mech, ech maache mech op de Wee, fir mech mat him an der Mëtt ze treffen. A wann dir nach herno do sidd, da mengen ech, komme mer bis heihinner laanscht a ka e bëssen hëllefe beim, beim, bei der Aussiicht genéissen.
Ça va. Voilà, ech schreiwen herno den Teamspeak steet och op Facebook am Grupp. Ass dat den Teamspeak vum Grupp oder vum LuxGame?
Jo, dat ass esou en offiziellen Teamspeak, mee wann s de drakënns, da kann ech dech erof an den Channel zéien. Ah, ma ech kuck mer dat Ganzt mol un. Wann ech et net fannen, da schreiwen ech der op Facebook. Ech schreiwen dech einfach op Facebook an d'Daisy-Grupp an da gi mer ons schonn eens, nee?
Ça va. Ok, ma da bis herno a merci fir d'Invitioun.
Wënscht mer Gléck, he?
Ah, e puer feiner Kerelen. Ech mengen zwar net, dass se esou fei gewiescht wieren, wann ech en, wann ech en anere gewiescht wier, mee awer. Ah, wou geet dat vun Trot? Si si vu Luxgame TV oder wat? Nee, nee, déi do si vun der, vun der Daisy Group Lëtzebuerg.

Ja.
Wat soll mir hei gestapelt Schëss vun 40725 ginn?
Hä? Dat sinn iwwer 40.000 Schëss do.
Ma merci, da wäerts mer der e puer ofdrécken do. Ass esou krass, gell? Hunn ech nach am Liewen net gesinn.
Ja, dann hun se, dann hun se do mir eppes Krommes erausfonnt, wou. Nee, nee, nee, si, si soten, se haten dat doten, dat fënnt ech relativ oft bei Spiller, déi wou hacken. Déi hacken dann d'Magazin, da sch, e Magazin hues, wou iwwer esou vill dausend Schëss dra sinn, iwwer Millioune vu Schëss, da sch ni brauchs nozelueden. Dowéinst erhuele ech och déi Leit, déi wou kënnen ouni Problem duerch iwwert de Code balleren, ouni nozelueden. Jo.
Bon, ech géing soen, mir probéieren ons bei Lambermill ze treffen, do bei Berezino op der Säit beim Mier. Da bräicht man, Wat? da misst man net so krass durch äh, d'Land hei lafen. Berettino, ja, okay. Das ist ja cool, mal enker puer frëndlech Gesichter ze fannen. Mee si sote mir kéinte bei hinnen op den Daisy-Grupp, si hunn en äh, si hunn en Teamspeak, wou mer ons kéinten nach mat hinnen ënnerhalen. Mee do denken ech mer erëm, dat ass net béis ge géigeniwwer vun hinne gemengt, mee ähm, Wat een ze méi ass, wat eng méi oniwwersiichtlech Geschwätz gëtt am Endeffekt.
Jo, jo.
Ech erënnere mer ze, wat war et, 5 Stéck war et oder esou. Ja, wéi, ja, wéi gutt, wann du esou vill spills, dann dierfs de net seriö iergendwéi wierklech eppes anhuele goen. Dat ass dann. Jo.
Oder du spills dacks ko koordinéiert, dass dann déi eng de Mond halen an déi aner ginn d'Kommandoen. Jo. An dat ass eng Saach, déi ass méi schwéier ze maachen, wéi esou munch anere. Voilà, vergiess et. Zu sou vill koordinéiert kann et spillen, zu sou vill gees einfach domm sabbelen an da renns ronderëm. Wat och gäil ass. Ech fannt et cool, mä keng Lëtzebuerger gëtt haut am Spill. Ech hat dierk Schiss gehad, datt et keng keng Lëtzebuerger wären, gell, ech sinn der ganz éierlech. Also ech spille jo schonn laang DayZ, gell, mä ok, laang, wat heescht laang? Bal zw-, mol net mol keng zweihounert Stonnen, mä awer geet der e bëssen de Wuppes, wann s de nach een am Jail dran, Bann dra gesäis. Jo, ass kloer, jo, mir sinn op engem Lëtzebuerger Server. Ech fann dat gutt.
Jo gell. Muss fir deen dann emol an d'Favorite setzen. A hei lo mol e klengt Grouss u meng Frëndin, dat wat 100.000 Piercingen huet, se probéiert lass ze ginn an da sech beschwéiert, jo ech brauch se net méi, mee ech hunn se net sollte kafen.
Ah sou. Oh Sandy, Sandy, Sandy, hei. Also ech gleewen och kaum dass do méi Action gehat, ok mir hat vläicht e bësse méi Action gehat, mee ech soe ganz éierlech, wann si hiert Déng, hir hir Saach wëlle maachen, loossen ech si dat maachen, domat hunn ech kee Problem, mee ech perséinlech sinn net deen Typchen dee wou wou sech an den Jail sëtzt an erwaart dass aner Leit kommen.
Nee, do laaft d'Schléiweren erëm.
Bësse rondrëm, bësse Chance näischt fir deen ze fannen, wär béis an mer lo mer géingen erëm bësse méi laang iwwerliewen, e puer Géigner fannen an esou. Mee wat ech fannen, wat kéint, wat déck gäil wär, dat wier, wanns de wierklech Tag-Nacht-Zyklus häss an dass däi Männchen wierklech géing erschöpft ginn, dass scho miss esou vill Stonne rouen oder esou.
Mike, dat wier krass. dass de sou an de Bësch gees an muss da richtege Camp bauen an esou. Boah ech géing et scho gäil fannen dass se een fir dech iergendwann enk einfach muss dohinner sëtzen a bëssen chillen well soss Ja. äh, dat géing schonn duergoen weess du kanns jo dohinner sëtzen sou iers de an eng Stad gees dass de däi Männchen emol muss 5 Meter erastinn loossen oder sou Jo.
dat géing mir schonn déck duergoen. Ah dei nervt se ass ze hei dat ACOG Viséier drop huet dat nervt mech Kriss de net erof? Dach, mee dann hunn ech guer kee Viseur méi drop an dat hei zoomt mir einfach ze vill eran. Mee wéi gesot, war scho cool e puer Lei-, e puer bekannte Gesiichter hei ze, okay bekannte Gesiichter, e puer Lëtzebuerger ze gesinn. Dat ass schonn net cool.
Jo, ass mol eng Kéier besanesch. Jo.
muss ee mol esou soen, de Chef huet déi haut erëm gemengt, en hätt keng Zäit an de Ben huet gemengt, e misst erëm fort. Also, e bëssen enttäuscht sinn ech awer schonn. Also, wann ee léiwer mat de Frënn an de Centerpark geet, wéi mat sengen Dudes ze zocke, gell, also. Oh, fein! Ech maachen e Geck, nee, komm. D'wär mir och schäissegal. Centerpark? Jo. An ass déi nächst kee mathuelen?
Majo, gell, ech fann dat och. Huelen emol de Computer mat. Eng Sauerei, gell? Da kënnt d'Frala zesummen an d'Schwämm goen a mir sëtzen ons an de Büro, jidderee mat sengem Computer da sou.
Oder einfach e Sixpack Béier a gemittlech ee saften. Jo, een.
Jidderee mat sengem engem, fir den Ufank emol, he? Voilà.
Da wa mer waarm sinn, da gi mer mat an d'Schwämm. Ah, ech jiän der, Tom.
Ech kréie lo, wann ech elo Chance hunn, mäi Papp, dee geet elo moar fir mech e Méitrakter kucken, da kafen ech mir e Méitrakter. An da gëtt deen iwwerdriwwe gepimpt, dat Dénge, gell? Pass op, dat gëtt richteg gäil. Dach, ech hunn elo mat engem Kolleeg, mir sinn am gaangen, e Schapp vun deem auszeraumen, vum an Atelier drabauen. An dat gëtt richteg béis dono. Hie schafft dann u senge Motorrieder. An ech hunn am Fong einfach de Mähtrakter wëllt ech mer kafen, aus deem Grond, well ech eppes fir ze schaffe wëll hunn. Anstatt déi ganzen Zäit, och wann et elo blöd kléngt, ze zocken an d'Geld a Spiller ze investéieren, wollt ech och mol eppes aneres hu, wou ech ka elo en Sou dran investéieren.
Firwat net? Wann s eng Wiss hues, wou s de domadder renne kanns. Maja, ass déck gäil. En plus wunnen ech op der Musel, mir hu Wéngerten, do ass iwwerdriwwen.
Gäil Hiwwele fir erop a rof. Mega gäil. Op jidde Fall musse mer ëmmer kucken, dass mer ons erëmfannen hei.
Jo.
Mä ech mengen, do hënten ass schonn. Nee, do hënten ass Bësch. Da is der Busch. An wann dir dat heiten elo matkritt, da wësst der, dass schonn den neie Let's Play vu Wolfenstein eraus ass. Ech hu mech wierklech selwer immens doropper gefreet. Ech hu mer et elo gedownload an haut den Owend, op dësen Dag, wäert et lass goe mam Wolfenstein. Dat heescht, dir kritt all Dag eng nei Folg, och wann dat heite wahrscheinlech réischt.

Déi Däitsch den Zweete Weltkrich gewonnen an Amerika attackéiert hunn an esou. Ech weess awer net méi wéi se heescht. War och richteg cool dat Spill. Hues de den neien elo scho getest? Ass schonn enke lafen haut? De Wolfenstein?
Yeah. Ah majo sécher, dat Ding e leeft wéi eng Eent. Ass alt just den Nodeel, et ass komplett op Englesch.
Ah, bei mir ass souwisou alles ëmmer alles op Englesch. Ass souwisou ass Originalstëmme besser wéi Synchron.
Voilà, genau. Sou, ech mengen, Dir hutt emol op Iren Zil no, wann ech mech net ieren, misst dat awer elo kommen. Yes, dohinner ass Iren Zil.
Fein, fein. Mä ech mengen, ech maachen awer trotzdem do e klenge Bou do ronderëm, well ech weess net, wat do uewen op den Héichhaiser op mech waart. Wéi Der an der vorheriger Folg vläicht gesinn hutt, haten se ons do relativ béis fäerdeg gemaach.
Hm, du kriegst den Kleng op den Deckel. Oh ja, net nëmmen den Kleng. Ah, warte, ich meine, die sind schon zu heisch. Die anderen heisch, also, ich meine, die sind nach hannen. Bitte, ich muss die Waffen wegstechen. Zara, sieht sie das, du Mathe? Ech hunn emmer keng Angscht vor Käpp, mee ech fannen et déck kacke dass den Zombien, keng Ahnung, dass de déi bal net ëmbruet kriss mat deenen aneren Waffen, mat den stompfen Waffen an sou.
Jo.
Ass e bësse kacke, mee Et bon. kann daueren bis déi Schued huelen. Jo.
De Zipcore spillt Daisy. Solle mer net mol kucken, wa mer déi hei voll schäerdechen, fir bei hinnen op den TS ze kommen? Oder solle mer hei op deem heite bleiwen nach e bëssen? Esou gehalen.
Mir kënnen eis och bei si eraklicken. Moment, ech muss emol kucken. De Daisy-Grupp, si soten, si hätten do hir TS-Adress uginn.
Ey geil, hei ass en improviséierte Kierfech. Ja?
An eng ofgebrannte futtis Kierch. Wie geil.
Matzen an der Pampa.
Krass. I want to eat something, ech kéint mol eppes buffen. Oh, Zombie.
Sabe, sabe. Ah, ech hat mer vun him awer nach en 1911 a Colt matgoe gelooss. Sou, wat hu mer dann hei ze buffen? Komm, klag der mol déi Paprika doranner.
Mee hei si ganz Duerfer Ruinen. Hei läit nach en Helikopter niewendrun. Äh, äh, wou bass de ongeféier drun? Hues de d'I-Survive-Map nach op? Äh, nee, ech maachen déi awer elo mol op. Moment. Also ech kann der weisen wou ech mengen wou ech sinn. Sinn mer do net sou ganz secher. Et ass de Lux Gaming TS.
Oder waat? Ah nee dat ass net. Ass et? Nee ech sinn e bësse verluer. Ech verluer. Ech wees sou ongeféier. Muss kucken wann ech dat nächst Duerf fannen dann kann ech op der Kart weisen wou ech wou ech war. Ok.
Ech muss mol hei déi Déngens hei opmaachen.
Hei ass riets a lénks guer näischt. Ech hunn all 5 Minutten de Kompass enke raus.

Ja mä schäiss Menschen ze enk, sou krass gell mam Waffewiessel, hun ze grad am Grapp, ech gin ee Meter weider, dann hëlt se eis erem fort.
Also ech hun grad hei ee schéissen héieren gell, mat enger Mousel, dee schéisst nammer op mech, ech wees net op en op mech schéisst.
Eng schnell Méck. Oh, ech lafen déi ganz Zäit vill ze vill no Norden. All Kéiers wann ech Kompass eraushuelen, lafen ech rëm no Norden. An no Oste fort, an ech kommen iergendwéi rëm am Norden un.
Waart eng Kéier, waart eng Kéier, elo souf eng Kéier kuerz roueg an Schwëtz. Déi schéissen op mech, déi schéissen voll an mech drop. Do ass awer een vun direkt hei niewent mer. Ech wëll net stierwen.
Hie huelt et. Ja, mee schiess net vun drun, ass datt de Problem? T héiert sech dono u wéi wann op d'Héichhaus zu Berezino géing schéissen. A wann e Sniper, wann eng Mous, eng Mous een huet, elo sinn ech mer sécher.
Ah ja. Mee wou e läit hunn ech keng Ahnung, gell. E sëtzt direkt niewent mer hei.
Geil. Ech, ech héieren säi Schoss mega gutt, gell.
An Action!
Ech géif wëssen wou dee Wixer sëtzt.
Oh hei ass mol en Kräiz.
Dee schéisst honnertprozenteg op déi Héichhaiser, ech si mer sécher wéi an am Gebiet, mee wou e läit? An dëser kann ech net kucken op et e Lëtzebuerger ass oder net.
Schlecht.
Also soll ech direkt falls ech dech embrengen an du wars dat, déi Wor Heilung? Dat deet mer mega leed gell, mee et ass mir e bëssen ze riskant fir haut ze froen obs du et bass oder net. Sorry eh, ech ginn enke een aus. Sou ok waart, e sëtzt iwwert mer. Ech ka, Pita wann ech op engem Ouer daf wier da kéint ech ausmaachen wou s da sëtzt, mee sou geet dat richteg schlecht gell. Dee sëtzt iergendwei vir. Bitte wou sëtzt dee Facker? Mer kréien awer net, géing ech soen, dat geet dann an der nächster Folg, Agewurbeit, Daisy. Bis dann an Ciao!